Сәлам, Симбел, бик шат бүген без сине күрергә. Ә минем ничек шат булганымны белсәң. Ниһаят, ниһаят күрештек. Һәм әлеге матур чәчәк бәйләмен сиңа бүләк итүдән башлыйк әле.

сикәлтәле юллар аша бардың бугай син ул концерт таймы концерт алдыннан больницаларга эләгеп ничек узды концерт быел концерт миңа җиңел бирелмәде чыннан да андый хәл минем белән гомумән булыр дип уйлаганым да юк уйламаган идем дә чөнки Җырлыйсың һәм җырлыйсың. Әй бит, бер кашын да уйламыйсың. Менә синең кайча булса да тавышың бетәр дип. Һәм тавышың бетсә, нишлисең? Син җырчы кеше, нишләргә менә тавышың беткәч? Ул шундый э, паникага бирелдем мин берничә көнгә. Шундый стресс булды минем өчен. Гомумән, бер нәрсә дә эшләтеп булмый. Инде Казандагы безнең шәһәрдәге бөтен фониаторларга барып беттем. Ә, Хәтта больницага да яткыздылар, чөнки инде теге тикшерергә кирәк диделәр. Мин ә, концертка 10 көн кала әле больниста ята Кереп идем. яттың. Әйе, кереп яттым больниска. Һәм менә беләсеңме, Лилия, менә чыктым сәхнәгә. Беренче җырымны җырладым. Һәм оныттым тавыш турында. Ул проблема турында оныттым һәм тавышым ачылып китте. Субханалла, мин инде мин э, шунда уйлап куйдым, әйтәм, ни хәтле э, кешенең э, уйның көче. Әйе, әйе. Әйе бит, э, менә барысы да әйбәт, җырлыйсың дип уйлыйсың һәм җырлыйсың. Менә шуның хәтле ул минем өчен дидер теге могҗиза булды. Мин инде аның турында чыннан да аннары оныттым. чыктым аннан рәхәтләнеп инде концерт концертны җырлап чыктым аллага шөкер икенче көн икенче көнне әлбәттә тавышым инде утырды утырды ул авырмаган тавышта әйе әйе әйе утырды ләкин мин бик канәгать иң беренче җырлап чыгуыма икенчесен икенчесе инде бик канәгать Барлык теге уйлаган әйберләрем, инде режиссер буларак, сценарист буларак быел, былтыр да, быел да, башта шиклә, кайбер моментларын шикләнеп утыра идем, әйтәм, бәлки бу кызык түгелдер, бәлки гомумән көлкедер бу бәлки аны ярамыйдыр алай иттереп сөйләргә ярамыйдыр аны алай күрсәтергә ә бит сорарга да ничектер кемнән сорыйсың менә әйе һәм инде аннары шулай уйладым уйладым да митем минем өчен бит инде кызык димәк э, бүтән кеше өчен дә кызык булырга тиештер дип шуңа күрә курыкмыйча менә нәрсә телим нәрсә әйтергә телим бөтенесен эшләдем һәрбер сүзе минем эчтән чыккан сүз хәтта менә соңгы минем анда монолог бар иде Сүмбел концерт вакытында менә шул минутта, шул моментта менә нәрсә килә синең башыңа, э, нәрсә хис итәсең? Нәрсә хис итәсең? Менә шуны тотасың да сөйлисең, дидем. Менә шулай булып чыкты. Җылап беттем мин анда. Ай, бөтен анда халык җылап бетте. Һәм шуннан соң миңа бик күп кеше, әле минем якын, хәтта дусларым да, Сүмбел, э, син бит бик э, Бик күп кеше мине тормышта әзрәк ябыграк кеше, ябык э, теге кеше дип бөтен кешене дә үземә якын җибәрмим дип уйлыйлар һәм күп кеше өчен мин шул менә минем сүзләр ниндидер ачыш булды яңалык яңалык әйе минем турында бик көтмәгәннәр иде андый сүзләр андый хисләр андый эмоцияләр миннән мин инде кешегә җиткерә алганыма бик бәхетлемен чыннан да ул бик җылы концерт булды бик күп аннары Матур сүзләр ишеттем, комплиментлар ишеттем. Шулай ук әле син җырлап кына калмыйсың, сөйләп кенә калмыйсың. Бу концертыңның режиссеры да үзең бит инде, әйме? Әйе. Былтыр да үзем булдым. Былтыр да үзем булдым, быел да үзем. Быел да үзем. Алга таба да үзем булырмын кебек. Ошады инде сиңа. Миңа чыннан да ошады. Белмим күпмегә мине фантазиям җитәр, ничә концерт программасына, ләкин минем өчен чыннан да бик кызык. Э, синең ул э, концертың спектакль формасында менә бәләкәй бәләкәй инде өзекләрен күрсәм дә әйме димәк син бәләкәйдән шундый э, иҗатка тартылыш бар ниндидер спектакльләргә син бит әле драма актрисасы булырга хыяллангансың балачак хыялың хыялым да әйе хыялым да йөрәк Ярам да. Шуннан да иң беренче, гомумән мәктәпне бетер э, тәмамлаганда мин э, драма актрисасына укырга керергә теләгән идем. Хыял менә белмим нигә мин бит мәктәптә күбрәк җырлап йөридем. Э, театрда да уйнадык, ләкин җырлап барыбер күбрәк булган иде инде. Менә шул театрда, спектакльләрдә уйныйсы килде. Һәм Мин укырга кергәндә ул елны безнең режиссер инде Фәрит Бикчентаевка күрендем. Әни белән бардык без. Нәрсәләрдер сөйләдем, күрсәттем инде мин анда. Э, ошатты ул мине ләкин менә сөмбел быел минем э, мин кабул итмим ди җыймыйм ди э, әйе төркем төркем җыймыйм ди менә син бер елга хәзер кереп тор ди берәр җиргә аннары киләсе елга килерсең дигән иде Мин хәзер эстрада бүлегенә кердем бит инде. Э, иң беренче шул без иң беренче ни? Курс. Курс, әйе, Салават Закиевич Фатхетдинов э, э, ачты шул эстрада актерлары курсын. Мин шунда укырга кердем. Шуның белән җырлап киткәч, ничектер инде күчеп торасы килмәдеме икән инде. Онытылды. Әйе, анысы онытылды. Шулай бу театр, спектакльләр хыялда гына калды, әйе, хыялда гына калдылар. Ләкин Аллага шөкер, безнең инде теге актер, актерлык осталыгы да, сәхнә телләре дә, сәхнә ни хәрәкәте дә барысы да булды укытучыларыбыз да бик әйбәт булды аллага шөкер аларга бик зур рәхмәт менә ул чынга ашмый калган хыялың хәзер соңгы елларда инде ачылып китте әйе кая карама төп рольдә сөмбел билалова уйный безнең инде үзең тулырак дөресрәк итеп сөйләп кит әлегә ул балалар проектлары балалар спектакльләре безнең инде Әйтергә кирәктер инде мин 3 ел Казан шәһәр филармониясе артисты. Анда мин иң беренче алып баручы булып эшкә кергән идем. Аннары артист нигенә күчтем. Актерлар составына күчтең, әйе, үрмәләдең. Әйе. Һәм менә Без инде менә ничә ел, ике, икеш ел шул спектакльләр куя башладык. Һәм музыкаль спектакльләр, нәкъ менә мин теләгән әйбер инде ул теге. Гади генә спектакль дә түгел, ә музыка белән, җыр белән, бию белән үрелеп бара торган спектакльләр. Золушка Аладдин, безнең яңа ел тагын э, Дед Мороз проспал дигән спектакльләр, булары рус телендә иде. Э, бик матур спектакльләр әле менә карамаган. Булсагыз килегез әйе чакырабыз һәм менә тиздән әле татар телендә дә балалар өчен Марау батырны куябыз. Легендар Марау батыр. Илдар абый Хайруллин үзе куя, әйе үзе куя. Э, шушы спектакльдә дә мин бер рольне башкарам һәм кайсы рольдә булыйсың?

мин шушы театр атмосферасына кертеп җибәрә ул безне һәм э, инде э, менә тиздән ала бирсә премьера булачак безнең чулпан мәдәният үзәгендә э, шулай шуңа шушы хыялым да аллага шөкер әкрен генә әкрен генә тормышка ашып бара әйе ниндидер әле минем бер татар классик әсәрендә дә уйнап карыйсы килә Менә алсын әлегә анса әлегә анса әлегә хыял ләкин әйе хыял ләкин булыр дип өметләнәбез инде әйе син бит инде хәзер шул юлда эшлисең әкрен генә һәм шул шул шул театрга мәхәббәт каян килде икән ничек уйлыйсың синең мәсәлән әтиең җитәкче урыннарда эшләгән әниең дә алай анда театр сәнгать өлкәсендә түгел бит инде төрле юк ләкин минем гомумән теге канда бар канда минем әнием теге йөрәктә актриса әйе ул ул бик ярата инде шундый биергә җырларга бөтен мәҗлесләрнең дер китереп торган кеше минем әни әти дәйбәт җырлый әле минем Әйе, аларның бөтенесенең дә тавышлары бар. Ә инде зур сәхнәдә инде э, шул мин һәм менә минем Гүзәлия Пашу Мамадыштан. Шул кайкында бар? Ләкин әтиең бик нык каршы булган. Ой. Һәм хәзер дә син әйтәсең, әни белән бернинди дә проблема юк, җан дуслар. Ләкин әти белән безнең каршылыклырак мөнәсәбәтләр дип нәрсә дә икән? Сәбәбе? Әйтәсем килә иң беренче инде, әтиемне мин әлбәттә бик яратам. Әлбәттә, без барыбыз да әти кызлары. Минем әти дә мине бик ярата. Ләкин аны һәр вакытта да күрсәтергә авыр. Аңа да, миңа да. менә минем апам бит инде олы апам бар ул килә теге әтине күргән сайын э, кочаклый рәхәтләнеп менә теге э, сөйләшә ну менә шундый ә миңа ничек мин, мин аны яратам минем дә кочаклыйсым килә но менә ничектер миңа авыр мин аны җиңел генә эшли алмыйм ул, ул теге э, психология деген әйбер әйбер деген дұрын әйе біз әйтем еш біздің ә, біз білеміз біздің әти белән особый шундый мәхәббәт әйе бит ул һәр вакытта да минем өчен борчыла ул иң борчыла торган кешеләрнең берседер менә бөтен минем теге ә, тормышта булган вакыйга вакыйгаларга да ул иң борчыла торган кеше ә, Һәм безнең характерлар да бик Сездән охшаш. Охшаш, әйе, охшаш. Шуңа күрә ниндидер бер каршылык, менә характерлар теге ниндидер бар. Әйе, бәрелеше бар. Һәм минем тагын бер шундый берем бар. Һәр вакытта да менә ул каршы булды дип әйтә, әйтәбез бит инде. Ишеннан да мәктәпне тәмамлаганда да ул мине берәҗиди профессия

кіре алмадым бәлки теләмәгәнмендәдер әйе чыннан да хыял бит бар сәхнә хыял ә, әни инде гөлминем яклы иде әти ә, мине сәхнәдә менә бер өч дүрт тапкыр гына күргәндер Менә быелгы концертта, былтыргы концертта 12-13 ел элек теге Башмедия бит әле сине Камал театрында концерт концертларын ясаган. Концерт концерт концертта һәм мин ул залда булганда каушыйм. Менә бер, бер кеше алдында да каушамыйм, әти алдында каушыйм. Һәм бу шул менә безнең мәхәббәт шундыйдыр инде. Аңа гел теге доказать итәсе килә. Ничек була ул татарча? Исбатлыйсы килә. Әйе, әйе, гел һәм мин беләм, ул минем белән хәзер концертта да ул горурланып утыра, минем өчен ул зур шатлык. Әйе. Хәзер инде ул канәгать. Минем эшем белән дә. Канәгать минем официаль рәвештә эшләгәнемә. Мин бит инде Казан шәһәр филармониясендә официаль рәвештә хезмәт хакы алып эшлим. Минем стаж бара. Минем теге трудовая книжка. Хезмәт кенәгәсе, стаж булу безнең әти-әниләр өчен бик мөһим. Әйе, минем әти үзе шундый гомер буена җитәкче булды, шул бюджет, госслужба өлкәсендә эшләп, шуңа күрә аның өчен бик мөһим әйберләр. Ниндидер теге стабильность булырга тиеш тормышта. Тормышта. Менә шул. Шуңа бүгенге көндә минем эш э, турында әти борчылмый кебек. Стабильлек килде. Әйе, әйе. Җырлап йөри түгел инде. Әйе, әйе. Инде хөкүмәт эшендә эшләгәч. Әйе, әйе, хөкүмәт эше. Әйе, хөкүмәт эше. Димәк, әйбәт. Димәк, әйбәт. Димәк, барысы да яхшы булачак. Ярар, шулай булып торсын. Һәм менә балачакка кайтасы килә, синең апаң бар дип әйттең, әйме? Апаң э, иҗаттан ерак. бик ерак ул э, без аның белән бергә музыка мәктәбендә укыдык ул да фортепиано классы буенча укыды ул мәктәпне бетергән тәмамлаганнан бирле бер тапкыр да утырганы юк фортепиано артына ә мин инде ике фортепиано алдым ноталары бөтен җирдә эзләп йөрим менә кайвакыт менә утырып уйныйсы килә син тагын инде булса инструментларда уйныйсыңмы э, бер бер кызыгай бер әйтәсем килә мин музыка мәктәбенә биш яшьтән э, укырга кердем инде һәм бер, беренче класста әни мин нәрсәгә булгандыр ул белмим баянга бирде мин әни мин үзем минем бик кечкенә идем мәктәптә әни мине нигәдер нәрсә уйлаптыр инде белмим баянга бирде тальянга бирде бу башта зур баян безнең өйдә әллә өч төрле баян булган инде хром баян әллә нәрсәләр анда зур бит инде миннән менә мин бәләкәй әйе мин аны теге башымда күрми инде ул баянны мин бик кечкенә идем икенче класста э, бөтен балалар шулай итеп карый иде бер баш алар миннән бөтенесе дә э, олы иделәр аннары шул э, баян бетте тальян тальян кечкенә бит инде тальян бар иде безнең әзрәк йөреп алдым мин ул тальянга Э, нәрсәдер шунда теге алсам нәрсәдер уйный беләм ул теге әллә нәрсә башлангыч башлангыч э, уровеньда э, уйный беләм һәм әле мәскәүдә яшәгәндә хыял бар иде гитарада уйнарга өйрәнү Менә аны шулай ук Дмитрий Ухыялны тормышка ашырырга кирәк инде, аның да... Кирәк әле. Әйе, кирәк әле, әйе. Чыннан да, чөнки бик яратам мин гитара тавышын инде. Үзеңә, үзең уйнап, җырлап. Киләр чыгарырсың. Киләр чыгарып, әйе, гитарага, гитарада уйнарга бик керенәсем килә. Э, ләкин юк әлеге анысы юк нәрсәгә юк вакыт җитми вакыт та җитми мин аны өйрәнеп карадым бит ничектер авыррак булып чыкты ул миңа теге бармакларым шундый бармакларым көче җитми баян диләр бит инде иң авыры э, ташладым мин аны дәвам итәргә кирәк әле алла бирсә казанда менә берәр бәлки ул бит инде берәр ниндидер очрак кирәк әйе янып китәр әйе менә берәр кеше белән танышып китәсең ә, бәлки ул укытучыдыр бәлки үзе гомумән менә ә, шундый кешеләрне өйрәтә торган ә, бәлки үзе дә өйрәнергә теләгән берәр кеше менә шундый берәр нәрсә көтеп торам инде көтеп торам шуңа күрә гитара гитарада уйнарга өйрәтергә теләүчеләр булса берүк языгыз әйе языгыз миңа

Һәм менә Мәскәүне инде телгә алып үттең, аны да шулай ук синең тормышыңның бер өлеше бөтенләйме, аны искә төшермичә. Шактый зур өлеш инде, 6 ел. 6 елдан артык. 6 ел булды. Һәм менә э, синең карьераң башланып китте, инде җырчы буларак, Сөмбел Билалова буларак, Барс Медиа компаниясе сине әзме күпме э, раскручивать итә дип әйтик, инде ул вакытта әйме. Һәм синең беренче клипларың, беренче җырларың чыга, һәм мин хәтерлим продюсерларның Сөмбел Билалова Мәскәүгә китә дигәнен. Һәм менә бу менә менә инде э, әйбәт старт белән китеп барганда син гашыйк буласың. Әйе. Кайда таныштык? 2006 елда, әле университетта укыганда, мин бер президент грантын оттым. Һәм без бер елга Мәскәүгә укырга киттек. Безне җибәрделәр. Бер ел шунда Мәскәүдә Һәм шунда шул вакыт мин әзерәк татар нине җәмгыять. җәмгыятенә эләгеп киттем, кереп киттем. Шунда әле туйларда да җырлый башладым инде. Ул вакытта бик Казаннан да ешрак татар дискотекалары, концертлар уза иде Мәскәүдә. Шунда мин булачак ирем белән танышкан идем бер чарада инде. былай гына теге аралашып йөрдек инде ниндидер җитди мөнәсәбәтләр булыр дип уйламаган идем бер ел яшәдем мин мәскәүдә ул вакытта аннары кайтып киттем әле кайтып киткәндә әйткәнем дә булды менә бүтән беркайчан да мәскәүгә килмим шулай дип әйткән идем Менә язмыш үзенекен итә. Ә, Без аның белән аннары шул телефоннан, интернеттан аралаша башладык бер э, күпмедер вакыттан соң. Һәм менә шулай ул Казанга килеп йөри башлады. М, Син гашыйк булдың. Мин гашыйк булдым, кияүгә чыгарга тәкъдим ясады, әти-әниләр белән таныштык. М, Шулай иттереп, Мәскәүгә китеп бардым. Безнең 2010 ел иде. Бик эссе теге җәй булды бит. Иң эссе җәй. Шул 40 градус иде безнең туй көнне. Без урамда да йөри алмадык. Э, аннары э, мин көз көне генә киттем инде Мәскәүгә. Ул китте җәй көне. Мин көз көне генә китеп бардым. Ләкин ничектер

Әйбәт тордык. Бер, бер нинди аңа да бер сүзем юк. Э, без әйбәт тордык, тыныч тордык. Ләкин менә кешеләр кайвакыт гомумән туры килмиләр алар дус булырга туры киләләр әйе мөмкиннәр ләкин менә ир белән хатын ул бүтән нәрсә без аның белән бик әйбәт мөнәсәбәттә аерылыштык хәтта кайвакыт теге туган көннәр белән дә әле дә аерылышканнан соң бер ел бергә яшәгәнегезгә дә шаккаттым әйе без әле ну минем өчен никах инде ул теге Аллаһ Тәгалә каршында өйләнешү дә, аерылышу да иң мөһим нәрсә теге документта гына түгел, ә иң беренче шул. Без аның белән инде карар кылгач, аерылышабыз дип, мин иң беренче әйттем, син миңа ислам дине буенча ну талак дип әйтергә тиеш талак әйтергә тиеш ул аны әйтте һәм шуннан соң без аның белән әле бер ел яшәдек ләкин дуслар кебек кенә әле бер бер фатирда яшәдек э, чөнки безнең фатир белән теге сораулар бар иде минем әле мин белмәдем әле э, казанга китәмме мәскәүдә каламмы нишлимме мин шуңа күрә бер елга шулай сузылды ләкин тормышымның иң авыр вакыты нәкъ менә шул аерылышырга карар кабул итүем дип әйтәсең син һәм тагын бер очрак менә ул карар әйе менә мин ул нигә ике ел ел ярым уйлап йөрдем мин. Чөнки чыннан да минем ирем бик әйбәт кеше. Аның теге күп кеше инде миңа әйт. Хәзер дә әйтәләр әле. Ничек син нигә син аның белән аерылдың? Чыннан да әйбәт кеше. Ну бит әйбәт кеше дип кенә бит торып булмый. Аның бүтән якларында бит инде карыйсың. Шуңа озак кына уйлап йөрдем мин. Аннары мин безнең гаиләдә дә гомумән аерылышу дигән әйбер ул нормаль хәл түгел бездә ул булмады юк һәм әйтәм ич менә әти иң борчылганы шул әти ничек инде әйе ничек инде аның кызы айырылган ул өчен бик зур трагедия булды ә мин беләсеңме Ә монда трагедия, әгәр дә син шулай үзеңне кеше нәрсә әйтер дип яшәгән булсаң, монда сиңа булган булыр трагедия. Юк, мин бер дә теге булганы өчен дә үкенмим. Э, шул ул минем э, э, Рафаэль тормышта булганы өчен дә үкенмим. Мин мин аңа бик күп нәрсә өчен бик рәхмәтлемен. Инде аерылышканыма да үкенмим. бүгенге көндә барысы да шулай демәк кирәк булган дип уйлыйм әйе син үтәсе юл булган әйе син яңа ел алдыннан бик зур югалту кичерәсең әгәр кыен булмаса аның турында мин бик әллә ни сөйләмәдем кебек инде аны теге якын кешеләр генә белә иде ул бит аннары теге Бездә баласы булмаган кешеләргә бик еш сорыйлар бит инде менә ник синең ничек инде фәлән ел торасың әйе бала бебек кайтмыйсың юк дип әле дә сорыйлар ничек нишләп үзең өчен алып кайтмыйсың дип сорыйлар гомумән менә мин хәзер шуны әйтәсем килә ул ул сорауны ул бит песитүгел бирергә бирергә ярамый кешегә Теге ул кешенең төрле хәле булырга мөмкин. Һәм менә безнең дә әйе теге бер баланы без югалттык. Минем өчен шулай ук шулай ук яңа е яңа ел алдыннан мин бик шатланып монда Казанга кайткан идем. Үземнең врачыма теге яңа ел белән котларга дип кердем дә ул миңа әйтә инде. Син беләдә килдең бит инде. Әйдә карыйбыз ди. анда инде әле теге э, срок зур түгел иде ярармы итем әйдәгез шунда э, йөрәк тибешен ишетми ишетми ишетми ал мин бит инде аны сизмим мин аның турында уйламадым да хәзер бу бит бу мине җибәрде Ул үзенең кабинетында гына карады бит инде башта. Аннары махсус теге яхшырак аппаратлы булган э. кабинетка бу мине тиз генә кертеп җибәрде инде. Анда, анда карадылар. Юк ди. Ну, все инде анда. Аяк астынан җир китте. Ватан кызы Җыла- өчен. Җылау, әйе, бит инде Әлбәттә. күп- күп көтелгән, э, Әйе. көтелгән бала иде. М, Бик бала табасым килгән инде ул вакытта. Эм, Әле аннары да м, ничә көн шул яңа хәтле иде инде ул. Э, Ышанмыйча йөрдем, әнигә әйтем иде, тагын бер җиргә барып карыйбыз. карыйбыз. Тагын бардым бер УЗИга, Әйе. теге карарга дип инде. Ну, юк инде аннары юк дигәч, э, андай өзүнүн процедуралары э, процедуралар анда рафаэль кайтты инде ул билгеш э, сразу кайтты кайтып жетти ну бәлки теге срогы бик зур булмагач э, аның хәтле үк ничектер

Минем кулыма. Ләкин без беләбез, син кабат гашыйк булып, аннан соң кияүгә дә җыенган момент булган. Әйе, ул бик шундый кызыклы история булды ул. Кызыклы ни. Барыбер теге мин гашыйк булырга яратам. Мин гомумән үзем генә иҗади кеше. Үзем генә булырга яратмыйм. Миңа һәрвакытта да теге кем турындадыр уйларга кирәк әйе гашыйк булу кирәк инде халәте кирәк халәте бигрәк халәте кирәк әйе һәм мин инде өметләнәм һәр һәр танышкан саен мин инде өметләнәм бәлки бу шул кешедер бәлки минем белән минем менә бәхетле зур әйе зур бәхетем булачак ирем шулдыр дип уйлыйм бәлки менә шушы уйлау дөрес тә түгелдер әйе әйе ничектер әзерәк башны әзерәк эшләтебрәк йөрәк йөрәк турында гына уйлап түгел ә ашыкмыйча шундый сабыр булырга менә мин сабырлык белән зур проблема әйе но мин мин ул мәсьәләдә эшлим үз өстемдә эшлим чыннан да үземне теге кайвакыт тиз әйтәсе килә бит инде сөмбел туктап тор туктап тор сабыр бул дәшмә дәшмә дип утыра менә шундый эшләү барыбер үзенекен итә әзерәк сабырлыкка өйрәндем мин менә мөнәсәбәтләр чыннан да бер э, ел ярым шундый бик минем өчен бик җитди дип уйлаган әйе дип уйладым мин җитди история дип һәм беләсеңме нәрсә дип әйтәсем килә Кешеләр бик төрле инде. Син аны уйлыйсың менә, син безнең кешедә синең, синең кебек менә шундый ачык, менә ничек күрәсең шундый ул дип, ә бит күп кеше алып түгел икән. Син менә күрәсең бер ни сурәтиме бер шундый ни бер кешене бер кешене ә ул эчтә гомумән икенче кеше булып чыга икән менә шуны шулай бәлки без үзебезгә үзебез ясыйбыз бәлки юк кешене әйе бәлки шулай шулайдыр да һәм минем менә шушындый хата булып чыкты бу мин бик каты ышандым бу кешегә һәм ул чыннан да менә шундый тиз арада мин гастрольләргә чыгып киткән идем менә кайткач әйдә бер ай без аралаштыкмы соң инде чыннан да никах дигән сүзне әйтте ул менә мин никах дигән сүзне ну былай гына әйтә алалар дип әйтеп булмый әйе уйлый идем менә мин шундый кеше минем өчен шундый зур сүз һәм никадәр вакыттан ул юкка чыга Бөтен шушы сүзләре белән мин миңа бик авыр булды. Аны хәзер, аны хәзер инде теге әйтүгенә әйе, хәзер мин елмаеп сөйлим аның турында. Хәзер чыннан да бик авыр кичердем мин ул. Чөнки гашыйк булдым иң беренчедән икенчедән ышандым өченчедән ниндидер инде планнар корылган иде хыяллар хыяллар барлыкка килде шул бер өч ай транс әйе мин Ярый эш булды инде. Шул эш белән ничектер онытылып йөрисең. Аннары килеп чыкты инде ул кеше, менә миңа шулай кирәк иде дип. Ну, ул вакытта инде барысы да беткән инде. Син нәтиҗәләр ясап өлгергән Әйе, идең. мин мин э, иратның э, сүзендә тормавын гомумән кичерә алмыйм. Кабул итә алмыйм. Кабул итә алмыйм. Э, менә Әти минем нинди шундый һәрвакытта да җитди, әйткән сүзен эшли торган, теге без инде бөтен юл ярып бара бөтен гаиләбез белән аның артыннан э, кызлар теге һәм минем күз алдымда да менә ир-ат шундый булырга тиеш дип уйлыйм мин һәм шундыйны мин көтәм ничек кенә әйтмәсеннәр әйе чыннан да барыбер образ ул теге нинди гаиләдә син үскән шуны эзлисең әйе шуны эзлисең минем менә кечкенә кыз булып шундый җилкә артында әйе әйе җилкә артында шундый буласың килә хатын кыз хатын кыз булып яшисең килә бөтен теге әлбәттә мин күп сорауларда ну мин үземне ниндидер шундый слабый еш болдым булдыксыз кыз дип санамыйм әйе мин көчле рухлы дип әйтергә була барыбер теге үзенекенә бара торган әйе ә менә кайбер сорауларда инде әлбәттә беренче буласы килми аңлашыла әйе аңлашыла ул инде гадәт гадәт әйбердер инде бөтен хатын кызның да теләге шулдыр дөрес хатын кызның әйе әйе дөрес хатын кызның әйе башы башы дөрес эшли торган хатын кызның әйе һәм менә бүген инде син э, әлеге насыйп ярны э, очратмадың дип беләм юк бүгенге көндә юк йөрәгем әле менә концертта да әйттем инде минем бит концерт мәхәббәт турында булды быел минем әйтеп йөрәгем буш дип берничек әйтә алмыйм әлбәттә минем йөрәгем тулы мәхәббәт ул мәхәббәт менә бөтен җиһанга бөтен дөньяга әти әниемә эшемә туганнарыма дусларыма җырларыма сәхнәгә тамашачыга Ул да зур мәхәббәт. Һәм инде әлбәттә, менә ә, иратка карата булган мәхәббәт ул минем йөрәгемдә һәм чыннан да ул бик зур. Мин ә, мин ярата беләм, мин аны беләм. Ә, мин алла бирса кемнедер бик бәхетле итә алырга сәләтле әйе дип уйлыйм мин. Ләкин миңа карата да инде әлбәттә мин теләгәнчә мөнәсәбәт булса әлбәттә әлбәттә ә менә э, нинди гомумән нинди планнар белән хәзер нинди хисләр нинди амбицияләр яшерә чөнки һәр чорның һәр хатын кызның менә үз яшенә карата үз амбицияләре үз планнары бар бит инде унсигез яшьтә ул бертөрле булса егерме биштән соң икенче төрле утыздан соң утыз биштән соң гомумән башка төрле башымдагы уй әлегә ижат турында инде мин э, менә мондый җыр ясыйсым килә мондый җыр ясыйсым килә киләсе киләсе елга программа ну инде уйлый башладым һәм минем бер шундый э, курку бар инде мин бит гастрольләр белән чыкканым юк чыкканым юк ә шундый чыгасы килә менә бу концертка әзерләнгәндә дә ну кеше җыюы авыр бит инде бөтен беләбез ул әйе ул теге унышар көн анда меңләгән залларны җыючы артистларыбыз күп түгел бит инде алар әйе һәм менә шушы концертны ясаганда да әйтәм ну бит инде менә ничә ел җырлыйм мин ничә ел эшлим һәм чыннан да Мин үземнең теге продукт өчен җавап бирәм, әйеме? Мин өчен мин чыннан да менә беләм бу минем күрсәтерлек әйберем бар һәм ул сыйфатлы, ул кешегә ошый торган. Ә нигә менә кешене җыюы шундый авыр? Җылаган көнем дә булды концерт алдыннан. Менә ничек, нәрсә эшләргә, нәрсә эшләргә кирәк? Нәрсә дөрес эшләмим? Әйе, нәрсә дөрес эшләмим мин? Аллага шөкер инде Казандагысы җыелды. Минем өчен шушы залны шушы залны җыюда бик зур э, шатлык. Ул минем чын чынлап әлбәттә. Тамашачы минем өчен бик зур әйбер әйбит. Мин аларның һәр берсенә дә бик э, теге рәхмәтле мине яратканнары өчен, барып шушы билетны алганнары өчен. Э, менә Чыгасы килә, әлбәттә, ул Казан бик күп, бик зур эш эшләнде, бик күп акча ул анда инде ул программада, ул видеода, ул э, костюмнарда, ул җырларда. Аны бит инде э, бер концерт белән генә утырасы, утырасы килми. Аны шулай күрсәтәсе килә, тагын районнарда, шәһәрләрдә. Вакыт, җит, вакыт җитте кебек, дип уйлыйм мин. Быел, Алла бирса, быелгы сезонда, ну, көз көне булыр инде, ул көз көзләрен минем йөреп карыйсым килә. Гастрольләрдә, концертларда. Белмим мин аны эшләгәнем юк. Ничек башларга, кем кемне табарга, кем белән сөйләшергә әле аларын белгән белгән юк. Менә шушы уйлар белән әлегә концерттан соң әлегә шул уйлар. хәзер җәй җәй җиткәч инде әлбәттә яңадан гашыйк буласы килә аның турында да инде уйлыйм инде әни инде минем көн сайын сорый инде Гашык булмадыңмы әле дип? Юк, миңа әйбәт кеше очрасын иде дип әйе, мин дә инде үзем. Әлбәттә, уй ул уйсыз яшәп булмый, шулай ук бит инде бик мөһим, бик мөһим нәрсә. Мин тагын бер тапкыр әйтәсем килә, кеше үзе генә яшәргә тиеш түгел. Кеше шулай яратылган, ул парлы булырга тиеш. Һәм минем дә парлы буласым килә. Машина алыштырасым килә. менә менә шундый бу һәр өлкәдән берәр берәр план бар әйме әйе берәр план бар әлегә менә уйлар фикерләр шундыйрак инде шул шулар турында хыялланып йөрисең әлегә әйе әйе ә инде менә яшь бара шулай ук исәнлек турында Онытмаска кирәк. Ял итәргә барасы килә әле быел. Ничә ел инде ял итәргә барганым юк. Исәнлек чыннан да бик мөһим әйбер, бигрәк тә хатын кыз сәламәтлеге бик нечкә моментлардан тора. Ә шулай ук синең бит әле бер булган иде момент, иҗаттан да китеп, сәхнәдән дә китеп, әниең һәм апаң белән генә аралашып, проблемалар сәламәтлек белән бәйле. Беләсеңме, аның турында шулай ук мин бер кеше дә белмәде, сөйлисем килмәгән инде ул вакытта, ул 2008 ел иде ул. Мин кинәт авырып киттем. Прям теге ашый алмыйча бик каты ябыктым. Син мине хәзер күрәсеңме, мин неше әти мин неше килограмм син бик матур бүген сингел менә мин ике тапкыр ябык идем бер ай бер ай эчендә һәм иң мөһиме больницага эләктем инде нәрсә нәрсәгә икәнен бер кеше дә әйтә алмады нәрсә булганын бер кеше дә әйтә алмады ярты ел шулай Авырдым, өч тапкыр, өч дүрт тапкыр больниста яттым, эшләмәдем, гомумән эшләмәдем. Ә, без- Бөтен теге эшләгән акчаларым бетте ул вакытта. М, Аннары хәзер, ну, инде әзрәк теге хәлгә килгәч, а, Юк, мин там хәзер нәрсә эшләргә кирәк, акчам бетте. Ротацияләрне барыбер бирергә кирәк, чөнки бер нәрсәдә син ярты ел менә син бер җыр чыгармадың, бер кая, бер кая эшләмәдең, бер банкетта эшләмәдең, бер концертта эшләмәдең. Мин хәтта бер кеше белән аралашмадым, чыннан да менә әни, апам. Социаль челтәрләрдә әле бер нинди теге бер нәрсә куелмады, гомумән югалдым теге кызлар анда дуслар язалар язалар күбесенә җавап та бирмәдем бирәсем җавап та бирәсем килмәде инде һәм шуннан соң больницадан чыккач бөтен нәрсә эшләргә ул вакытта мин машинамны саттым шул вакыттан мин әлеге вакытта да теге ел саен ниндидер анда тикшеренүләр үтәм ниндидер дарулар эчәсең һәм хәзер бөтенебез дә әйе менә миңа мин башта җылап утырдым минем бит апам табиб мин инде кеше табыма җылап утырам шул иң теге авырган вакытларда сен ну ничек инде менә миңа бит әле менә там утыз утыз ничә яшь Яшь бит әле. Яшь бит әле менә дару эчәргә туры килә. Көн саен нинди дә дару эчәргә туры килә. Ул миңа әйтә, Сөмбел, ди, син менә кара, менә нәтрәзгә кара, ди, менә кеше, кешеләр йөри, ди, беләсеңме? Ә син уйлыйсың, аларга дару кирәкмиме ди? Әгәр дә менә нихәтле кеше бит инде хәзер дә менә йөрәк белән яшь кешеләр бит. Алар бит белгән булсалар, мәсәлән, калган булыр әйе бәлки менә бүтән дә э, бүтәнчәләй дә булыр иде кеше бит ди алар барысы да теге исән дип әйтеп булмый алар тикшерелмәгән әйе әйе шуңа күрә инде борчылма ул синең теге дару эчкәнеңнең бер нәрсәсе дә юк син Э, син беләсең ди син аны белеп эчәсең ди димәк ул сиңа кирәк кирәк әйе әйе ә менә эчмәсәң менә начар булыр иде ди шулай итеп ул инде мине тынычландырырга тырышты син беләй дә без әкрен генә йомгак яздык бүгенге тапшыруыбызга әгәр дә минем бирми калган ниндидер сорауларым булса синең әйтми калган күңел түреңдә йөрткән ниндидер фикерләрең булса ләкин бәлки тамашачыга сөйләр әйтер теләкләрең булса рәхим ит Иң беренче әйтәсем килә, чыннан да Лилия бик күптәннән киләсе килгән иде сине тапшыруга, бик сокланып карыйм. Рәхмәт. Гомумән, мондый диалог формасы минем күңелемә шулай ук бик якын, бик рәхәт булды синең белән бүген сөйләшүе. Белмим инде, э, нидидер Эчемдә булган шундый әле хәтта серләремне дә сөйләдем кебек, әле бер кешегә дә сөйләмәгән әйберләрне сөйләп тордың. Молодец. Нәрсә дип әйтәсең килә? Бөтен тамашачыларга Безнең белән булыгыз дип әйтәсем килә. Менә без бөтен теге артистлар исеменнән, үземнең исемемнән менә әйтәм ич хамам инде концертный инде. Яшим шунда. Яшим, әйе, шуңа күрә без мин тамашачысыз яши алмыйбыз. Һәм күбрәк теге әзер бик зур шундый фәлсәфи сүз булыр инде э, концертларда балаларны күрәсе килә иде яшьләрне күрәсе килә иде күбрәк ә быел менә яшьләр күп булды миндә мин бик, бик шатландым ул, э, ул фактка э, яшьләр аллага шөкер йөри концертларга менә алга таба да күбрәк йөрсеннәр иде чыннан да безнең җырларыбызны белсеннәр иде безнең белән бергәләп җырласыннар иде барыбыз да иң мөһиме исән сау булыйк мин инде хәзер аны төгәл беләм исәнлек иң мөһим нәрсә исәнлек булса алла бирса барысы да барысын да эшләп чыгарга була яраткан эшебез булсын яраткан кешеләребез булсын гомумән э, мәхәббәт бөтен дөньяда мәхәббәт булсын бер беребезне бер беребезне яратып яшик хөрмәт итеп яшик мәхәббәттә яшик мин уйлыйм бүгенге көндә бары тик мәхәббәт кенә безне коткара ала әйе безне коткара ала һәм алга таба яшәргә көч бирә ала шундый теләгем мәхәббәтле булыйк барыбыз да рәхмәт бик зур рәхмәт сөмбел үзеңә дә мәхәббәт телибез алла бирса һәр һәр тормышыңның һәр ягында да менә шундый мәхәббәтле эшләр мәхәббәтле кешеләр сине көтеп торсын дигән теләктә Әйдә, без бүген синең белән саубуллашыйк. Сез Тим ТВ телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруын карадыгыз. Мин Лилия Кадырова сезнең белән саубуллашам. Нәкъ бер атнадан кабат күрешербез. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.